الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرام حسرت لاشاری آفیشل توں حسرت لاشاری ہک والی ور تھواری بارگاہ اچ حاضر ہے اج میرے واسطے اعزاز دی گالھ ہے خوش نصیبی ہے میڈی کہ سرائیکی دے ڈو مہان شاعر خوبصورت شاعر ڈیرہ اسماعیل خان دی سنجان اور ساڈے پورے سرائیکی وسیب دی سنجان میڈی مراد ہے سئیں مخمور قلندری صاحب اور انہاں دے نال ہن جمشید ناصر صاحب اج انہاں کوں اساں انہاں دا بڑا قیمتی وقت گھدا ہے مصروف ہن کہیں محفل دے وچ اتھوں انہاں کوں اٹھا کے گھن آئے سے انہاں دی محبت ہے کہ ساڈے آکھے دے اتے ساڈے نال پنج منٹ بہہ گئے ہن انہاں نال حال ہوینڈا ونڈیسوں اور انہاں دی خوبصورت شاعری کولوں وی استفادہ تھیسوں السلام علیکم مرشد کیا حال ہن حضور۔ سلام الحمدللہ سائیں اللہ دا کرم شکر بہترین زبردست۔ سائیں ناصر جمشید صاحب تہاڈا کیا حال ہے۔ خیر ہے سائیں اللہ دا شکر تساں ٹھیک ہی ہے۔ الحمدللہ اللہ پاک دا ترس ہے اسائی ڈوہیں جمشید ناصر صاحب اور خاص طور مخمور قلندری صاحب کہیں وی سنجان دے محتاج کوئی نی انہاں کوں پورا سرائیکی وسیب جاندا ہے جتھاں جتھاں سرائیکی سمجھی اور بولی ویندی ہے میڈا خیال ہے کہ انہاں ڈو ساڈے محترم قابل احترام شعرا کرام کوں سرائیکی وسیب دا ہر واسی جاندا ہوسی مخمور صاحب تہاڈا ٹائم بہوں قیمتی ہے تساں کہیں محفل اچ بیٹھے ہوے ساڈی محبت تے ساڈے واسطے اعزاز ہے کہ ساڈے واسطے تساں اٹھی کے باہروں آئے وے ایویں ساڈے حسرت لاشاری آفیشل کیتے اپنے کوئی ڈو چار بول محبتاں بھرے ساڈے نال شیئر کرے سو۔ حاضر حاضر مہربانی لشاری صاحب بہوں محبتاں تے تہاڈی اتنی محبت اتنی خلوص کوں سامنے رکھیں دے تہاڈے حضور کوئی شعر۔ کہ ہر پاسوں تیݙی خوشبو ہے کئیں مست ہوا دے پر کھولن ہر پاسوں تیݙی خوشبو ہے کئیں مست ہوا دے پر کھولن میݙی چیخ اسمان تے ونڄݨی ہئی میݙی مونجھ الا دے پر کھولن

بہت اعلی میں آدھا سائیں سرائیکی دے وچ جتنی خوبصورت نظم مخمور قلندری سائیں لکھ سنگدے ہن میڈا نہیں اندازہ کہ انہاں کول علاوہ سرائیکی دے وچ کوئی وی اتنی خوبصورت نظم لکھدا ہووے مرشد تے ہن میں مائک پیش کریساں اپنے پیارے دوست اپنے پیارے سجن اپنے سونے ویر جمشید ناصر سائیں ہونی کو کہ وہ اساں نال اپنا کلام ورتیسن مہربانی حسرت بھائی پہلے تہاڈا شکریہ تساں لنگھ آئے وے ایڈا انتظار ہی کیتا وے تے تہاڈے نام ہک کتا جیندے بندے اتوں ننگے ڈیدھی پئی اے خلقت ساری جیندے بندے اتوں ننگے ڈیدھی پئی اے خلقت ساری ڈیونڑ آلاں ڈے کھڑئی اے قبرستان دی چار دیواری۔ تے غزل دے چند شعر۔ ادھی ادھی منی نہ سوئی لگی ودی اے۔ ادھی ادھی منی نہ سوئی لگی ودی اے۔ چاسی نہ اکھیاں کوں ٻئی لگی ودی اے۔ کھڑا یعقوب اکھیں گھن کے سچیندا ہئی۔ اچھا اسے چولے تے دوئی لگی ودی اے۔ کھڑا یعقوب اکھیں گھن کے سچیندا ہئی۔ اچھا اسے چولے تے دوئی لگی ودی اے۔ تیڈے پیرے ساڈے بوئے آئے تاں ایں لگدے۔ صدماں دی ریڑھی تے مٹھائی لڳی ودی اے تیݙے پیرے ساݙے ٻوہے آئے تائیں لڳدے صدماں دی ریڑھی تے مٹھائی لڳی ودی اے مچھی آلا کنڈا جیویں پھس کے کھڑو ڳئے کیڑی کیڑی ݙساں کیڑی پھائی لڳی ودی اے مچھی آلا کنڈا جیویں پھس کے کھڑو ڳئے کیڑی کیڑی ݙساں کیڑی پھائی لڳی ودی اے ݙکو آ کوئی پیار آلی پری کوں سنبھالو آ۔ ساݙے پچھوں کیاں اے نبھائی لڳی ودی اے ادھی ادھی منی نہ سوائی لڳی ودی۔
ناراضگی معاف میݙی ہج میݙی ہج اے ہک جیڑھی تہاݙی نویں نظم آئی ودی اے او اے ناصرا او میݙا خیال اے ناصر جمشید تے ہی تساں لکھی اے ٻا آخری نظم ساݙے نال اوہا شیئر کریسو ولا میݙی موسٹ فیورٹ اے۔
جمشید ناصر دے حضور ہک ناظم اے۔ اوئے جمشیدہ ڈیکھ تاں سہی اے دیرہ اوہو دیرہ ہے جتھاں تیرے وال مجال ہے جو ادھرات توں پہلے آوے ہا در کھلے ہن ڈر کونا ہن شر کونا ہن پاگل آ اوئے پاگل آ ساڈے ست نسلاں دے اساں کنتے ویسوں پاگل آ ساڈے ست نسلاں دے قبراں وی ساڈی رادھی وی ساڈے گھر وی ہن ساڈا دریا وی کوئی دریا چھوڑ کے ویندا ہے اساں ڈیونے دار ہیں دھرتی دے تلوار توں اڑے نیں چا سگدے اساں قلم چوں اساں شاعر ہیں ایں ہر کوئی نہیں تیں میں جگواونے وسوں کوں تیں میں سنواونے وسوں کوں اے نوحہ اپنی دھرتی دا اوے جمشیدہ ڈیکھ تے سہی اے دیرہ اوہ دیرہ ہے بہوں مہربانی صاحب۔
بہوں شکریہ جمشید ناصر صاحب محترم قابل احترام مخمور قلندری صاحب اللہ پاک تہاکوں خوش رکھے شاد آباد رکھے اساکوں ٹائم ڈتا ہے تساں اور دوستو ہݨ ڈیرہ اسماعیل خان دی زرخیز دھرتی دے سجاک پتراں کولوں اساں اجازت گھنسوں اور امید کریسوں کہ تساں ساڈا چینل حسرت لاشاری ضرور سبسکرائب کریسو اور ایہو جہیں لیجنڈ شاعر جیڑھے ساڈے ہن سرائیکی وسیب دے جیڑھے اصل اچ سرائیکی دی ترجمانی کریندے پئے ہن جیڑھے اصل اچ قوم کوں سجاک کریندے پئے ہن جیویں ہی تساں ہݨ مخمور قلندری سئیں دی نظم سݨی ہے ڈیرے دے بارے اللہ پاک ڈیرے کوئی میں سلامت رکھے ساڈا یا بھائی شہر ہے ڈیرہ اسماعیل خان اساں مائیگریٹر ہیسے ڈی آئی خان دے اور میرے نال ہن میڈے ماما پیارے ماما ماما فضل اور ایہی گالھ دے نال ہی تھوڑی بارگاہ چوں اجازت گھنسوں اللہ سونے دے حوالے۔